Хөрмәтле дуслар, без бүген данлыклы Казан федераль университетының Әллүки әдәби-иҗади берләшмәсендә кунакта. Әллүки әдәби-иҗат берләшмәсе әдәби түгәрәк буларак үзенең тарихын дәһшәтле сугыш елларыннан, 1944 елдан башлап җибәрә. Бу вакытта татар теле кафедрасы ачыла һәм талантлы татар яшьләре җыела. Казан федераль университетында аларның үзләренең Әдәби сүз дигән газеталары да чыга. Шул еллардан бирле ул әдәби түгәрәк булып яши. Ә менә 50 еллар уртасында аңа Зөлфәт һәм Мөдәррис Әгъләм Әлүки дигән исем бирәләр. Менә монда экранда сезнең шигърегез яңгырачак, ә сез йөреп карагыз әле, бәлки, килеп чыгар нәрсәдер.
Юк, юк, Алинә, гафу итегез. Шагыйрь кеше болай йөрергә тиеш түгел. Менә карагыз. Сез йөргәндә чәчәкләрне сыйпыйсыз. Болытларга карап уйланасыз. Бераз хыялланып алыгыз менә. Аннан соң Бер ноктага карап торыгыз. Шагыйрь кеше шундый булырга тиеш, аңлыйсызмы? Ә мин андый түгел. Димәк, мин шагыйрь түгел булып чыгаммы инде? Ә ярыймы мин? Үземчә сөйләп карасам. Сөйләгез әйдер.
Шагыйрьгә авыр сулыш алып. Елмаеп я яшькә күмелеп. Сул юлына озатканда кайнар мактау кала эзгә түгел. Шагыйрь үлә канлы сугышларда. Йә, сыенып тын шул почмакка. Исән чагын аның беркем белми. Ә аласы иде кочакка. Әллүки әдәби-иҗат берләшмәсе Минем өчен иң беренче чиратта ул дусларым белән җыелу урыны. Чөнки нәкъ менә башка җирдә күрә алмаган шагыйрьләрне мин Әллүкидә күрәм. Һәм без нәкъ менә Әллүкидә әдәбият турында сөйләшә алабыз, үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклаша алабыз. Һәм миңа шунысы белән кадерле ул. Миңа калса, гомумән, җәмгыятьтә шагыйрьләр дөрес түгел кебек кабул ителә. Бүгенге кичәдә дә шундый фикер яңгырады, шагыйрьләр алар ярлы булырга тиеш, имеш. Ләкин без моның белән килешмибез, чөнки ярлы дигән сүз ул берничә төрле аңларга мөмкин аны. Ягъни матди яктан ярлы булырга мөмкин кеше, яисә рухи яктан ярлы булырга мөмкин. Ләкин ничек кенә булмасын, шагыйрьләр алар иң беренче чиратта күңел байлыгы белән аерылып тора. Мөгаен, шуңа күрә шагыйрьләрне дөрес түгел дип әйтергә телиләрдер. Ләкин без моның белән килешмибез һәм бүгенге кичәдә дә шушы фикерне, шагыйрьләр дөрес түгел дигән фикерне инкарь итәргә омтылдык. Егетләр, сез дә шигырь язасызмы? Әйе, әлбәттә.
Язгалыйбыз инде шунда. Сез Никтер бер дә шагыйрьләргә ошамагансыз. Өсегез чиста, пөхтә. Шагыйрьләр мондый була дип уйламыйм. Алар тәртипсезлек ярата. Әйдә, чап кучер ВКга! Байтларыңны ку! На, на, на! Әйтә иртәнге скроллга бик матур яңа ВК! И ВК, нурлы ВК, безнең ВК, беткән ВК. Мондадыр яшь чакларымның фото, видеолары, мондадыр ферм уеннарының виноград алмалары, монда дуслар, монда хатлар, группалар һәм монда нур. Монда минем туган көнем. Бүләкләр һәм монда Хур.
Ни өчен еламый егетләр? Ни өчен дус ишен күмгәндә судай акмый меңләгән яшьләр? Бушлык кына. Алар күзендә. Ни өчен сөйгән яры киткәч ышкынып, кычкырмыйлар алар? Ишек тоткычына текәлеп, Тын алмыйча басып торалар. Явызлык, үлем һәм кан басып алса безнең дөньяны сүзсез генә усар иран. Тын, тын калыр арттан. Шер Кара төн, тик чечкене аппа. Кулын кысканыннан кан йөрми, күңелендә аның сугыш бара. Тик күз яше күренми. Үзе көлә, ә йөзендә кайгы. Минемчә, шагыйрьләр дөрес һәм дөрес түгелгә бүленә алмый инде, безнең кичәбез дә шул тарафка бит. Ну, без дә гел гадәти кешеләр инде. Бер уйлап караганда, менә мин үземнең одногруппникларым белән укыйм. Алар мине гадәти кеше кебек кенә белә, әмма менә шушындый кичәләрдә генә алар минем шигырь язганымны танып белә ала һәм алар га ул могҗиза түгел, без гадәти кеше. Егетләр иҗатка сирәгрәк килә башлады дип әйтә дә әйтеп тә бетерә алмыйм мин. Минем хәйран танышларым да бар яза торган һәм хәзерге вакытта егетләр бәлки Күбрәк тә киләдер, без генә белеп бетермибездер. Алар шигырьләрен кызлар кебек куймыйлардыр. Мин бәләкәйдән әдәби китапларны укып, шунда шагыйрьләрнең биографияләрен күреп, аларны алар кебек үземне әдәбият бит әдәбият китабының битләрендә бастырылып чыгарасым килде.

Шимбә җитте, көнаяз, уку бетте. Авылымның якларыннан ишетелә кайтаваз, кайтып киттем, салмак кына атлап барам. Җил исәдер, мин атлыймын. Кычкыралар агачтагы каргалар ки, урамдагы балалар, алар белән ишетелмәс явыз черки. Мени дә артка чигеп яулыкларын, әнкәй нидер әзерлидер. Абыйлар сарай түрендә бергә, уллары эшләү хәлендә.

Сагынам сине. Белсәң икән, ничек кайгырам. Кайтуың көтеп төннәремне дога укыйм, намазым кылам. Ходайдан сорыйм, бирче дим әле, улыма акыл, көч, җитезлек. Көрәшләрдә сынатмасын дим, булсын чыдап, үткен, сиземле. Сынауларда, зинһар, сынатмасын. Көтәм сине, син бит беләсең. Кайгы китермәче күзләремә, Килә сине бик тә күрәсем. Балакаем, мин соң картмын инде, Китәргә дә озак калмаган. Көттермичә, вакыт үтү белән, Исән-сау кайт, балам. Вагазлар. Мин Айгел.
Ә син нигә шундый күңелсез? Ни булды? Болай гына.
Ә син монда нәрсә эшләп йөрисең? Менә парлардан соң бераз спортта йөрермен дип уйлаган идем. Шундый матур вакытлар җитә бит.
Очраштыра, таныштыра, кавыштыра. Теге вакытны элеккегә килмәгән булсам, мин аның белән танышмаган да булыр идем. Ә хисләрнең күңел байлыгы икәнен, бәлки, без әле аңламыйбыздыр да. Иң зур байлык, күңел байлыгы, хисләр байлыгы. Хисләр булмаса, Бернинди алтын-көмешнең дә кирәге юк. Бүгенге яшьләр, әлбәттә, алар башка заманда яшиләр, без башка заманда яшибез. Һәм менә шул заман мәшәкатьләре дип әйтим микән инде, заман тизләнеше Әллүкигә дә, әлбәттә, инде йогынты ясый. Яшьләр хәзер виртуаль дөньяга күчәләр. Җыелып утыру аларга бәлки инде кызыклы да түгелдер. Алар күбрәк интернет дөньясы аша аралашалар, бер-берсен шуннан күреп, шуннан танып беләләр. Ләкин, ничек кенә булмасын, Әллүки үзенең традицияләрен сакларга тырыша һәм Казан федераль университетында Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе студентлары катнашында бүгенге көндә дә Әлүки түгәрәге үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Әлүкинең утырышлары айга ике тапкыр, гадәттә, була. Бик күп талантлы безнең шагыйрәләребез бар. Аның студентлар арасыннан җитәкчесе Алинә Хәбибуллина, ул инде бүгенге көндә танылып килә торган безнең яшь шагыйрәбез. Һәм менә ел саен Әллүки үзенең канаты астына беренче курс студентларын җыя һәм тәмамлап, университетны тәмамлап чыкканчыга кадәр алар инде Әллүкидә калалар. Без шуның белән бәхетле. Әллүки!